2020 елның 6 ноябреннән алып 13 декабренә кадәр вакытта Буазкүл авылында яшәүче 58 нче елгы ир-ат Актаныш авылында яшәүче 63 нче елгы ир-атның Татъямалы авылы янында ярында торган, йөзә торган мунчасын сүтеп, урлап алып китә һәм аңа 85 мең сумлык зыян китерелде. Бу җиһаз тиз ачылды. Ике мең дә егерменче елның утызынчы мартыннан алып унсигезенче апрельгә кадәр вакыты аралыгында билгесез почта хезмәткәре Иске Тырмаш почта бүлегендә була торып, өч мең сигез йөз сум акча үзләштерә. Әлеге вакытта билгесезлекләрне ачыклау өстендә тикшерү эшләре алып барыла. Монда да безнең хокук бозучылар бар. Аеруча эш дәвам итә. Җинаять кодексының 115 нче һәм 116 нчы маддәләре буенча сугып һәм тән җәрәхәтләре китергән өч җинаять эше кузгатылды. Болар безнең 12 нче январь көнне Колын авылында яшәүче 68 нче елгы ир-ат исерек хәлдә була торып үзенең күршесенә сугып тән җәрәхәтләре китерә һәм шулай ук декабрь аенда булган илебезнең Аеш авылында яшәүче 82 нче елгы ир-ат үзенең танышына урындык белән башына сугып шулай ук җиңел тән җәрәхәтләре китерә. Ноябрь авылында шулай ук Киров авылында яшәүче 92 нче елгы хатын-кыз үги әнисенең күкрәгенә пычак белән сугып, тәмам җәрәхәтләре китерде. 58 нче елгы ир-ат Актаныш авылында яшәүче 75 нче елгы ханымның фатирына законсыз үтеп керде. Әлеге җинаятьчегә безнең Конститу цион хокук бозган өчен Җинаять кодексының 139 нчы маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Нигә икәнен әйтеп китәм, чөнки материал җыелып беткәч, Следственный комитет соңрак безнең миңа җинаять эше кузгаттылар, шуңа күрә декабрь айларыныкы хәзер генә кузгатылыр. Яңа Әлем авылында яшәүче 81 нче елгы ир-атка карата административ надзор таләпләрен үтәмәгән өчен Җинаять кодексының 314 нче маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Шулай ук безнең 1 нче январь көнне Актаныш авылында яшәүче 69 нчы елгы ир-ат 80 беренче елгы канунга үтерү сүзләре белән җанландырды, кыйнады һәм әлеге ир-ат Җинаять кодексының 139 нчы маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Шулай ук безнең 20 нче елда ук булган уже Хокук бозу февраль аенда безнең егерменче елның илле сигезенче елгы Меннәр авылында яшәүче хатын-кыз Үзбәкстан гражданнарын үзенең йортына, фиктивный учет дип атала инде русчасы, учетка бастыра, әгәр ул безнең үзбәкләр монда тормаган булып. Тикшерү эшләре барышында әлеге җинаятьнең ун факты ачыкланды, ун кешедән киткән болар. Җинаять эшләре буенча тәмам, административ практика буенча барлыгы 93 беркетмә төзелде. Шуларның 87 се безнең коронавирус буенча саклау чаралары күрмәгән өчен. Иң күп безнең хокук бозу Акъяр магазины, 24 очрак шундый, Универсалда дүртәү, у тети Гали бер, Магнитта биш, Пятерочкада 22. Шулай ук безнең, барысын да әйтеп китмим инде, автобус безнең йөртүчесенә һәм мәктәп балаларын озатып баручыга карата беркетмә төзелде. Бу безнең Татсуксу мәктәбеннән. Үзенеке дә юк, машина йөртүчесенең дә маскасы юк. Агыяр кем ул? Кемнең кулы? Агыяр кем ул?
Кемнең кулы? Фәнис. Фәнис аның кулы.

Җыеп сөйләшү бетә монда яки вакыт кем кем кайда нәрсә анда андый әйбер булырга тиеш
Шулай ук безнең Бигүдә эшчәнлегенә килгәндә 192 юл транспорт хәрәкәте бозу очрагы теркәлде, 17 юл хәрәкәте теркәлде. Берсе шуның тән җәрәхәтләре белән үлгән очраклар юк, Аллага шөкер. Һәм исерек хәлдә автомобиль белән идарәткән өчен административ җаваплылыкка сигез кеше безнең тартылды. Алар безнең Корт авылында яшәүче бер хатын-кыз, Пучы, Актаныш, Солтанлу, Яңа Тормыш, Буазкүл һәм Мерәс авылында яшәүчеләр. Шуның белән чыгышым тәмам. Икенче җыелышта катнашмаска да мөмкин мин. Шуңа күрә бу мөмкинлек белән файдаланып, әйтеп китәсе килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә Дүртенче елын эшли башладык, шуңа күрә мине ничек каршы алдыгыз, ул җитәкчене дә шулай каршы алсагыз иде. Ул миннән олырак, Чүпрәле районыннан заместитель булып эшләгән, ләкин аның да җитәкче булып эшләгәне юк. Ничек миңа киңәшләрегез белән булыштыгыз, шулай итеп поддерживать итсәгез иде. Бик күңелле итеп, җиңел итеп эшләдек, матур итеп.

Сөйләмең дә, ниең дә безнекеләргә ошаган, шуңа күрә син җитәкчеләр белән дә общая рта акта инде, шуңа күрә үзең дә бит әле син кеше белән сөйләшә беләсең, аңлаша беләсең, шуңа күрә Актанышлар сине бик бик матур итеп кабул иттеләр, дөрес, конечно, тиз китәсең, ә эшләргә дә эшләргә өебезгә, ну, без инде сине служба, синең министерство белән җитәкчелек итмәе, шулай булгач. Алар шулай кылган икәен, шулай кылган. Но бик зур рәхмәт әйтәсебез килә менә җитәкчеләр исеменнән, үземнең исемнән шулай ук. Бергә матур итеп, шулай итеп аңлашып эшләгән өчен. Рәхмәт бик зур.